Ma an traoù ganeoc'h, digemer mat en-dro va chadenn echedoù e brezhoneg evit gwellet hirio blitz an Ankou, ur blitz Armageddon, a zo bet etre Jules Moussard amañ gant ar re wenn hag Étienne Bacrot da vare gourfenn kampionad Frañs an echedoù a zo bet c'hoariet en Albi, ar Sun dremenet. Ha setu, abalamour zo bet dibabet ur sistem kip evit disparti an dud, evit dibab piv, piv vo kampion. Ha, ha neuze e talvez e vez skarzhet an dud tamm-ha-tamm. Hag e reont partioù hir. Ma n'int ket dispartiet goude ar partioù hir e reont partioù prim. blitz war-lerc'h ha aze goude c'hwec'h partienn n'int ket deun a-benn en em zispartiañ tenn-tre an traoù ha neuze raint o blitz Armageddon da lâret eo e vo pemp munutenn aze e-weler war an horolaj pemp munutenn evit ar re wenn evit gounit dre ret a-enep ar re zu gant Peter Minutenn a vo kontant d'ober rampo me vel just dre ma ze KO da lâret eo vez ket lakaet amzer ouzhpenn e teu da vezañ diaesoc'h deomp dezhi E pevar ec'hwer dibabet gant bakro souezhet Jul Moussard e pevar depemp e pemp an difenn gall lec'h ma serr war-raok marc'heg sec'hwer aze pal ar re zu-eñ zo klastaga ar buan imposupl ha plegenn kreiz ar re wenn sedap d pevar sedap d pevar Marc'heg ha c'hwec'h, debret neuze ha c'hwec'h, kastell bihan, debret neuze be daou, marc'hig d'e daou, eskob d'e seizh. Neuze amañ ez eus ur pezh gwirion ouzhpenn gant ar re zu, koch-te bakro, met war un dro all e weler e gouarn ar pezhioù-mañ. hag e c'hallo hag e c'hallo e c'hallagn bezañ taget diaezet ar re zu kavout ul lec'h evit o roue hein. Kastell hir zo dañjerus, Kastell bihan zo dañjerus, marc'heg Betri, evit klask mont da zepemp marteze, rouanez Atri, tec'het a ra kuit, kenkaz e vefe un tour be-unan, hag aze e rankomp tremen war an eil video, mod-se emañ me digarget c'hallanke ober e tremen e-biou an dra-se. Ha neuze gont e rouanezatri zo bet nebeud teulioù, marc'heg e-unan zo bet c'hoariet, evit kas en-dro e varc'heg da detriñ, ha goude mont da sepemp, ha marteze n'eus c'hoant kas e eskob amañ ivez, hag e rouanez betek Eftri, evit lakaat gwaz war ar rouedu. Etretant zo bet c'hoariet Eskob e Seiz, ha re diorren ha peilhoù gant ar re zu. Ronez D daou, otaga c'hwec'h, ronez B pevar. neuze amañ ne c'hallfe ket ar re wenn debriñ e h-c'hwec'h hein. Ma vije debret e h-c'hwec'h e c'hallfen-me debriñ e D pevar. pezh 'vije solut a-walc'h evit ar re wenn. Hag aze on digoueet neuze da vare an eil video. Krog omp en-dro. An SBPR, giz hon zad, aze vo, ne vo ket eskemmet gant ar Rewen evel-just un pezh gwir o deu ur pezh gwir int nebeutoc'h tu rankont miret ar rouanezed war an dablez en ur zifenn DPR pezh zo bet graet rouanezetri eus perzh Moussard. Ha bremañ setu un Sterd eo kavout un dra d'ober, hein, diaes eo da c'hoari er blegenn gant ar re zu dre ma ne ouer ket pelec'h lakaat ar roue. Uh, kastell bihan eus o re zañjerus, kastell Sir a lakfe ar roue war ur golonenn zigor. aze e welan mat ar ewen klask bountañ F-pevar, F-pemp evit plantañ ar pezh gwerin e F-c'hwec'h peotramant digeriñ ur wech c'hoazh en ur zebriñ e C'hwec'h. Setu Jules Moussard o prederiañ. tenn-tre an traoù hein, peogwir aze war ur bartienn e c'hoarier hor sunvezh tournamant, disoc'h hor sunvezh tournamant. Tour Gay Age, just implij a ra ar golenenn gay marteze e tago un dé bennak war gedaou. Padal e faot e faot da Jules Moussard distreiñ da sepemp. Ne weler ket mat an amzer met aze en deus implijet kalzik amzer Jules Moussard lañs bihan 'neus met pas kement-se, c'hoari a ra buan Etienne Bacro. Tourt e-unan, setu aze e sklaer e faot dezhañ mont da CPM neuze B-c'hwec'h, neuze e klaske un dreistgwarezier pezh D-pevar, setu perak n'eus c'hoaret tourt e-unan. B-c'hwec'h, morse ne e tenn ar garezenn diouzh ar marc'heg G3. Eskob G-pemp 'vit krouiñ F-pevar a gronad ar roue, distreiñ a ra en-dro. Hag F-pemp eus perzh Juge Moussard. Tentra an tamm aberziañ a ra ar pezh gwirion ar gweled a rit aze ma euh, tebfenn hein, forzh penaos peurliesañ pa, pa vez graet F-pemp e c'hall debriñ euh, e teu da vezañ gwan D-pemp ha gant estrukturenn ar re zu hein, zo falput euh, e c'hwec'h a c'hall bezañ bountet a-wechoù evit dieubiñ karrezennoù pe beskelennoù. Ha setu un arberzh mat-tre d'ober e Blitz, da ma soñj, perzh ar Rewen. Deomp deomp da welet penaos e vo graet gant Bakro. Distreiñ a ra da G5, tagar ar rouanez, rouanez F2. Debriñ a ra. Marteze e teuy aze marc'heg FFFER vit taga ar pezh-gwerin D5 hag eskoper c'hwer war-lerc'h vit gwareziñ. Neuze en deus c'hoariet marc'heg F-pevar gwelet a raer amañ war an dablez Live, war an dablez Vareon. Ha zo un dibab zo gant ar re zu daoust hag-eñ e faot dezhe o tren un dra bennak vel eskoper c'hwec'h, debrier c'hwec'h hag eskopaj pemp, pe daoust hag-eñ e faot dezhe debriñ ar marc'heg. Ors après dibab strategel kar mat eo brav ar marc'heg, ba e koler an eskob a gare senoù du, hemañ zo a-bouez. en difenn gall dre ma vez kalz, kalz karezennoù-gwan, debret n'eus F-pevar, ronez dap. Ha bremañ, daou bezh gwerin ouzhpenn evit ar re zu, me eus kement a bezhioù-gwan a sure e vo addebret unan pezhioù gant ar re wenn. Tour-gepemp 'vit lakaat ar re wenn da c'hoari H-pevar, ha mod-se edo da vezañ gwanoc'h eget tri, distreiañ a-raok e seizh, c'hwec'h daou Kastell-hir hag an tour o tistreiñ da Gaez evit evit tagañ Getri. Setu arabat sellet ar pezh vez diskouezet gant gant gant ar re-se. Enfin, gallout a reer sellet evel-just, mais aze e ar pezh n'eo ket ar wirionez, ar wirionez a zo ar pezh ec'h eus war an dablez. Honnezh dabach c'hwec'h, tour Gaez, tour Detri evit difenn, Dronez A tri, Ronez D daou, Roue D eizh, neuze perak Roue D eizh benn a fin ur c'hoant eus da c'hoari Ronez B pevar hep na vije stanket e varc'heg aze ma vije ma rafe tourse unan hag e vije eskemmet ar ronezed ne c'hallfe ket addebriñ hein. abalamour d'ar roue a oa e C eizh tourse unan ronez B pevar zo bet c'hoariet Rannet a c'hoar en-dro n'eus ket c'hoant da eskemm evel-just klask a ra tagañ, klask a ra reiñ lorc'h ne c'hall ket ober rampo, torget a c'hoar rannet F-pevar A pemp, eskopaj pemp, aze ez a buan ez a buan torge seizh, eskob F-tri en-dro. Neuze a-raok aze. Ma vije bet c'hoariet tourse-tri da skouer hein, pe aze deus deus den nebeud amzer neuze c'hoariomp buan, est-ce que pep tri a zo un taol difenn kement ha tagar, ha tagar ar pezh gwir int dezhe pemp, ha difenn a ra ivez ar garazenn get-out ken kas e teufe d'ar re zud debriñ amañ eget tri, met an taol tourse-tri a oa gwelloc'h c'hoazh, evit tagar ma c'heg, ha goude ha pevar, ha tri. Setu ha ne c'haller ket debriñ eatriet un toull trapev kar bremañ evit teufe marc'heg ha pemp o tagañ ar ronez hag ar marc'heg war an dro a zo taget teir gwech. Setu goude atriñ ronez e-seizh da skouer raok tour da bser c'hwec'h, eskob da ser c'hwec'h, tour da bser c'hwec'h. hag aze e teu da vezañ dañjerus-kenañ ha ma vez debret ar pezh-gwere neuze on dans un sentiment de mieux rassembler mais sellit ouzh ar roue du ha klaskit kavout petra c'hall bezañ graet gant ar re wenn amañ gallout a rit ehanañ ar video morse 'peus kavet e c'hwec'h vin-mont da vez aes gant ar rouanez hag aze e achu ha n'eus ket tu da virout ouzh ar re wenn d'ober lamm er blegenn-mañ lakaomp 'vije graet rouanez a seiz 'vit kontrolliñ ar garezenn e tan gant ar rouanez ha tetikennant gant an tour Lamm d'ur roue. Setu gwelet a rit e tentre an traoù, bern bern traoù zo de jedi. Ha n'eo ket an dra a c'haller c'hoari diouzh an anien hepken. Ha, ha setu euh, zo oa bet c'hoariet e benn fin Escope F3 euh, gant ar re wenn. Ha pevar, marc'hig d'e daou, Madel hag an hennezh de Gilat. Rouanez Bedaou o tagañ Adaou kement all hag e tourbe unan debriñ a ra e Adaou. Neuze ar gwelet a rit aze e rank ar re wenn da vat reiñ lamm a-hend-all e teuio ar pezh a d'ober ur rouanez. Tour da Bec'hwer, tour da bGetri, tour da bGetri. Aze stak- strakal a ra un dro e tu all an dablez. Strakal a ra hag aze e tenn an traoù ret eo da mousarjed dit kalz lakaomp hein e aze marse n'eo ket n'eo ket anat pezh pezh zo d'ober met ar fin ne c'hall ket ar re wenn debriñ an tour-se hein a-wechoù ez eus moaien a-berzh er rouanez ha n'eo ket da daou dour hein pezh zo reizh met amañ e teufe rouanez sedaou ha ne c'hallfemp ket da ma soñj gwareziñ an tour hag an eskob eus an doare en un doare mat war an dro a lakaomp e teufe eskob Edaou FP-Var berr rouedad FP-Var hag eskob F5 non pas eskob F5 marteze moaien c'hoarian 'ray c'hoazh Marteze zo moyen c'hoari an dra-se. Uh, met n'eo ket ar pezh a zo bet dibabet uh, gant Jul. Deomp petra zo bet graet gantañ. Aze e weler ket an horolachoù siwazh, an dra nemetañ a vank war ar footage-se hag aze goude er c'hwec'h waouh! pebezh taol! Debriñ a ra er c'hwec'h hag aze n'eus dieubiñ ar rouanez hein, a c'hallo bezañ implijet tour B16 hag aze gueule da rit Ur rouanez a-unan zo bet c'hoariet gant Bakro un tammig re vuan ha n'eus ket gwelet ar pezh 'veze gourdrozet gant e enebour un tenn-tre an traoù graet eus ur fazi bras-spontus, souezhus e achufe an traoù war un dra seurt-se met ret e vije unan o c'hounit ha n'int ket urzhiataerioù ober int fazioù liammet gant o frammoù. Setu deoc'h da gavout penaos gounit aze, penaos reiñ lamm gant ar re wenn. Ar respont a-benn pemp pider ter div un eilenn bremañ. Ok, setu, marse peus kavet rouanez C6 bec'h, ha setu perak n'oa ket e dour disoñjet eo bet penn-da-benn an taol-mañ gant Bakro. Uh rouanez C6 hag aze uh mat roue e aez e c'hallan debriñ e dez-eizh, gwarez e c'hoazh, roet e feiz ha rouanez e feiz bec'h. Bel lamm da roue ganeoc'h, bec'h ha lamm. setu an, an dra-se zo, zo drastus, ha an, an dra-se zo, zo trist evit bakro koll war ur bourd bras Mose. Met aze en dije gallet e-lec'h c'hoari rouanez a-unan c'hoari e pemp Hag a vije bet a vije bet kreñtre hag goude goude e c'hall torriñ ar veskelenn ha bremañ e c'hallan e c'hallan c'hoari rouanez a-unan da skouer ha gourdrouz lamm ha n'eus ket amzer ken a c'hoari erc'hwec'h gant ar re wenn bremañ gant ar memes soñj a-hend-all e teufe rouanez ge-unan lamm. Setu gwelomp penaos eo penaos eo achuet rannyezh e-seiz, Abakro, anv vont da zilezel met n'eus ket dilezet ben fi c'hoari en eus un taol ha goude-se gwelet a raer he frealzed frealzed penn-da-benn Jules Moussard aze o huanadiñ. Kampion Frañs evit ar wech kentañ, daoust da Bakro a zo bet kampion Frañs meur a wech, hag emaint aze o sellout ouzh ar partien war ar skramm vras o jediñ en-dro, o sapre taol-kaer, o sapre blitz an Ankou. Ha, ha setu, gourc'hemennoù da Jules Moussard, kampion Frañs, ha michañs n'eus plijet deoc'h. Ken ar hent ha tro!